Rapport imħejji mill-Assoċjazzjoni tal-Linji tal-Ajru klassifika lil linja nazzjonali Air Malta bħala l-aqwa waħda fl-Ewropa. Fil-fatt, matul it-tliet xhur ta' bejn April u Ġunju, l-Assoċjazzjoni sabet li għal kull elf bagalja intilfu tlieta biss. Fl-Istati Uniti jitla' l disa' l-ammont ta' persuni li tilfu ħajjithom meta sfronda pont f'Mississippi. L-isfida tal-life cycle reġat magħna. Iżda b'xorti ħażina waħda miċ-ċiklisti Joella Zappardi kellha tħalli din l-avventura warajha hekk kif weġġa' tida Ftit ġranet biss qabel ma bdiet din l-isfida. Malta tirbaħ il-kampjonat dinji tal-lob ta' nar illi tella ġewwa l-belt kapitali Taljana Ruma. L-għaqda ta' nar Santa Marija tal-Imqabba li rrappreżentat lil pajjiżna ġiet klassifikata fl-ewwel post.
Kienu l-aqwa seba' tad-dinja huma Tqis li għad ċokon tagħna u rbaħnielhom dan għall-pajjiżi l-kbar inħossuh li huwa ta' sodisfazzjon kbira għalina.
Raġel ta' 49 sena jitlef ħajtu traġikament fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra f'Għawdex. Dan wara li pprova jsalva lil uliedu illi sabu ruħhom f'diffikultà waqt li kienu qegħdin jgħumu. Mirjam tfajla ta' 19 sena mis-Saudi Arabia bidlet is-sess tagħha sabiex tkun tista' ġġib il-liċenza ta' sewqan. It-tfajla li llum il-ġurnata ġġib l-isem ta' Khaled qalet li hi dieħla l-isptar kellha f'moħħa biss il-liċenza ta' sewqan Hekk kif ġewwa s-Sawdi in-nisa m'għandhomx permess isuqu. F'dan ix-xahar qegħdin infakkru 30 sena mill-mewt tal-kantant tant popolari, magħruf aħjar bħala r-re tal-rock and roll, Elvis Presley. Presley huwa magħruf bħala l-aktar forza kulturali li kellna fis-seklu 20. Elvis huwa l-bniedem li jidentifika l-mużika pop u llum il-ġurnata bost huma dawk in-nies li jippruvaw jippersonifikawh u jagħmlu bħalu. Iċ-ċkejkna Medlin McCann tagħlaq mit ġurnata minn meta jebet.
X'seta' ġara miċ-ċkejkna Madeline? Jista' jkun li Madeline imxiet 'il barra mill-appartament? Tgħid waqgħet hawn f'dawn it-toroq imħaffrin, mirduma hawn taħt? Jingħad illi l-Pulizija qed jerġgħu jordnaw illi jerġa' jsir it-tħaffir hawnhekk li kien diġà ingħalaq biex bħalissa jippruvaw jaraw isibux xi ħjiel ta' Madeline. It-tfittxija għal Madeline qed issir propju ma' dik it-triq u anke hawnhekk ma' din it-triq illi fil-fatt ħafru ħafna minnha hawnhekk. Jista' jkun li Madeline imxiet lejn il-baħar viċin u ħadha? Omm u missier Madeline konvinti li ċkejkna Madeline inħatfet.
Tmut li xi ħmara tad-dinja fl-età ta' 114-il sena. Yon Minagawa li hija Ġappuniża hija rrikonoxxuta mill-Guinness World Records bħala l-ixjaħ mara tad-dinja. Tifel ta' 11-il sena Oliver Manjon irnexxielu jgħum tliet kilometri minkejja li għandu diżabilità. Il-Vatikan iniedi servizz ġdid tal-ajru. li se jkun irħis u se jservi sabiex il-pellegrini Kattoliċi jkunu jistgħu jmorru jżuru siti reliġjużi. Hu ppjanat li b'kollox jibdew jużaw din il-linja tal-ajru madwar 150,000 persuna fis-sena. L-Ingilterra tinsab maħsuda wara l-qtil makabru ta' Rees Jones, Tifel ta' ħdax-il sena. Il-midja Ingliża qed tiddedika paġni sħaħ dwar din l-istorja, bl-ogħla awtoritajiet jesprimu s-sogħba tagħhom. Il-Prim Ministru Ingliż Gordon Brown iwiegħed li l-liġijiet il-ġodda ser ikunu qed jiġġieldu din it-tip ta' kriminalità. Fi Spanja, diqa kbira wara li tħabbret il-mewt tal-plejer Antonio Puerta. Eluf ta' persuni jżuru l-ġisem tiegħu. Puerta imut fl-età żgħira ta' 22 sena.